Zita rangu ndinonzi Sir Magaruwa. Nhasi ndadzoka zvakare nechidzidzo chetsika dzevanhu veChishona. Tiri kutaura pamusoro petsika dzekare nedzanhasi uyezve takananga netsika inonzi kurova guva. Zvakanakai. Pakufunga kwavaShona, munhu abve zero haangofi achibva arova kuti mbombombo. Kana munhu achinge afa, mweya wake unozondosangana nemweya yevamwe vorudzi rwake vakafa kuve midzimu yorudzi irworwo. Asi kana asi kuti mweya womuchakabvu uzove mudzimu kunetenge kwaitwa bira rokuudzora kubva musango uchipinzwa mumusha. Bira iri rinotambwa mushure menguva inokwana gore kubva pazuva rokufa kwomunhu. Chinhu chokutanga chinoitwa guva risati rarohwa kana kuti ragadzirwa ndechokunobvunzira kun'anga. Izvi zvinoitirwa kuti hama dzomufi dzizive kana paine chakakanganiswa chinofanira kugadziridzwa guva risati ratambwa. Pamwe guva rinogona, rinogona kuve rakashinhirwa navavengi nokudaro rinotofanirwa rinotofanirwa kutanga ragadziridzwa nen'anga bira risati raitwa. Vamwe vanotendera kuti kana guva rikakwirwa nomuchenje risati ratambwa pane chinenge chakatadzwa chinofanirwa kugadziriswa danho guru rechipiri pakutambwa kweguva nderokubikwa kwedoro rinoshandiswa pakufambiswa kwechikaranga ichi doro iri haringobikwi sokunge nderendari Kubvira pakubudiswa kwezviyo zvokubikisa doro iri kusvika pakunwiwa kwaro, pane zvikaranga zvinenge zvichitevedzerwa zvichitevedzerwa. Munhu uye anenge achizotungamirira pakutambwa kweguva anoturirwa zviyo zvedoro nehama dzomufi. Munhu uyu anowanzova kuva muzukuru mukuru womufi, asi kune dzimwe nzvimbo basa iri rinoitwa nasahwira wemhuri. Zviyo zviya zvinotanga zvapirwa kumidzimu zvisati zvanyikwa kuita mumera, uye zviyo izvi zvinotonyikwa nechembere dzapera ura kana vasikana vasati vaziva varume. Vanhu ivava zvakare ndivo vanobvumidzwa kubika doro rinozoshandiswa pachikaranga chokundotora mufi kumuisa mumusha kana kuti chokunokudubura guva. Asi rimwe doro rinozomwiwa novoruzhinji ringabikwa nevakadzi kana varoora vomumusha uyu. zuva rokutambwa kweguva richinge rasvika vanhu vakakokwa vanoungana musi uyu ndiwo unourawa uno mombe hono kana guva riri kugadzirwa riri romunhurume hadzi kana riri romunhukadzi Basa rokuuraya nokuvhiya nderevakuwasha, rokubika nderavaroora. Kune imwe nyama shoma inoita zvokugochwa yobva yodyiwa nehama chete isina munyu. Imwe nyama yese inobikwa kuti vanhu vadye pasina inosara. Mangwanani ngwanani ezuva iri, zuva risati rabuda, varoora vanoenda kunokurakura nokutsvaira paguva. Vapedza kuita basa iri, vanopiwa muripo wavo vobva vaenda zvavo. Kana vasati vapiwa muripo, vanongoramba vakapfugama varipo. Guva rapera kucheneswa, hama dzomufi dzinoronga mudungwe Dzakanangako, dzasvika paguva, munhu mukuru wemumhuri yomushakabvu anotora mashizha omuti owanyika muchirongo chemvura achibva omwayamwaya pamusoro peguva. Mushure meizvi anochera doro nemukombe omboriti sutu zvishoma obva oteurira rimwe rose kumusoro kweguva achiti, Nhingi doro, ro, doro ratakupa iro kuti upedze nyota nhasi tauya kuzokutora kuti uchidzokera pamusha pako uchengete mhuri yawakasiya usacharega mhuri ichipindwa namamhepo iwe usingaedzi kuidzivirira izvi zvinogona kuitwa kaviri kana katatu muteketeri achingodudza zvido zvemhuri zvinotarisirwa kuti mushakabvu azvizadzise. Rimwe doro rose riri muhari rinozonzi kutu kumusoro kweguva, vanhu vobva vozosimuka zvavo vodzokera kumba kwakaungana voruzhinji. Vanhu vanozopiwa sadza nenyama kuti vadye. Mushure mazvo, zuva rose rinozopera doro richimedzwa ngoma dzichidandaura uye dzimbo dzapasichigare dzichishaurwa zvokudya zvose zvinenge zviripo hazvinyimwi munhu uye hazvikombe hazvikomberwi chikaranga chokudzora mushakabvu mumusha chichinge chapedzwa nhaka yake ingachigovewa zvayo hazvibviri kuti nhaka yomunhu igovewe izvi zvisati zvaitwa nhaka yomunhurume ina patatu zvinoti yezita rake yepfuma yake uye yomukadzi kana vakadzi vaakasiya zita romurume anenge afa ari baba vemba rinowanza kupiwa kudangwe ravanakomana vake basa rokugova nhaka rinoitwa nomuzukuru mukuru womushakabvu Muzukuru uyu ndiye anenge akaturika zvombo zvomufi zvinoti tsvimbo, mapfumo, makano, uta nemiseve mudenga reimba yake pazuva riye rakagovewa mbatya dzake mushure mokumuviga. Muzukuru anotora zvombo zvomufi zviya oenda nazvo kurwizi kunozvigeza. anoenda pamwepo nomwanakomana uya anozogadzwa zita rababa unosvikomugezesa musoro vadzoka mugari wenhaka yezita anosvikogadzikwa parukukwe akafukidzwa gumbezi muzukuru uye anozoteketera achiti nhingiwe achidoma zita remufi kubvira nhasi uno zita rako taripa kuna nhingi anobva amupa zvombo zviya kuti zvichiva zvake panguva inoitwa izvi varume vanorova manja vakadzi vachirova mipururu hama dzake dzinopemberera zita rake dzichiita zvokuteketera nokubvisa zvipo Kana mushakabvu aiva iye mukuru wemhuri yose, zvinoreva kuti agadzwa zita ndiye anenge atovawo baba vemhuri yose. Nhaka yomukadzi inogovewazve nomuzukuru womufi. Anotora zvombo zvomufi obva ozvitsveta pasi. Mukadzi anonzi adarike svimbo dzomurume wake dziye kuti vaone kana anga asina kupisira guva remurume wake. Zvinonzi mukadzi uyu akashinga kudarika zvinhu izvi asi iye akaita chitema guva romurume guva romurume risati ratambwa anorwara pakarepo. Zvichinge zvaitika zvakadaro vakuwasha vanoripirwa namadzitezvara. Asiwo kana mukadzi akanga achizvibata zvakanaka hapana chinoitika kwaari zvokudarika tsvimbo zvapera mukadzi anopiwa mvura kuti ape waanoda kugarwa nhaka naye kana mafuta okuti azore waanoda pahama pa, pa dzomurume kana mukadzi achida zvokugarwa nhaka anoita izvi kune waasarudza asi kana asingachadi zvomurume anopa mvura kana kuzora mafuta mwanakomana wake anozomuchengeta kuchitevedzerwa tsika dzapasi chigare hazvaibvumirwa kuti mukadzi agarwe nhaka nomukoma wemushakabvu vanin'ina varipo asiwo zvaikwanisika kuti mukadzi nyina wepabarika agarwe nhaka nomwana wavahosi vake Uyewo zvaiwanzoitika kuti nhaka yaizosara yogarwa imwe hama yomurume yatombokanda mashoko edzvetsva kumukadzi womufi haiwa apa ndo panoperera chidzidzo chedu chezuva ranhasi chetsika yavashona yekurova guva